Мөхтәрәм тамашачылар, әлеге яңалыкларны карар алдыннан компьютерыгыз һәм телефоннарыгызга антивирус урнаштырыгыз, чөнки коронавирусның йогу куркынычы бар. Роберт, коронавирус экран аша йокмый. Ну, Сакланганны Алла саклар. Сез Татарстанның төп җиде яңалыгын карыйсыз, башлыйк. Киттек.

Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачылар! Данирның колаклары алай тырпаймый. Операция ясаганнар күрәм соң. Дәвам итәбез. Чәршәмбе Казанга инде олыгаеп киткән боксчы һәм шул ук вакытта Россия гражданинынан саналучы Рой Джонс килде. Ялга түгел, эш күрсәтергә. Яшь боксчыларны дөрес итеп сугышырга өйрәтергә килде ул. Тик менә монда боксчының килүе түгел, ә аның сәфәренә җирле Telegram каналларның, интернет-пабликлар һәм хәтта Татар-информның реакциясе гаҗәп тоелды. Рой Джонсның Рөстәм Миңнеханов белән төшкән фотода барысы да безнең президентның йодрыгы танылган боксчыныкыннан күпкә зуррак булуын чагыштыра башлады. Ну, бу фотода шул йодрыклар гына игътибарга лаек микәнни соң, ә?
Ринат Рәхмәтуллин юл һәлакәтенә эләгә. Тик бу хәл моннан берничә атна элек булган икән. Авария аның үз гаебе белән килеп чыккан һәм шөкер, җырчының үзеннән башка берәүгә дә зыян килмәгән. Ренат сүзләренә караганда, авариядән соң ул берничә көн дәваханәдә яткан. Нәкъ менә шуңа да аның төркеме берничә концертны Ренатның үзеннән башка гына уздырган. Һәлакәт нәтиҗәсендә җырчыда сөяк сынаулар, баш мие селкенү һәм башка яралар теркәлгән. Монда башка нәрсә игътибарга лаек? Бу Рахматуллинның инде унтугызынчы ДТПга эләгүе. Төрттереп әйтү түгел, ә бәлки өйдә утыру яхшырак, терә Аннан соңгы арада массакүләм чаралар үткәрүне дә тыйдылар бит, ә? Пәнҗешәмбе дә яңалыкларга бай булды. Беренчедән, Аэрофлот самолетына кертмәгән Песи Викторны Татарстан президенты кабинетына керттеләр. Ә икенчедән, Татарстанның Дәүләт Советы Конституциягә тәкъдим ителгән үзгәрешләрне кабул итте. Әмма Татарстан үз фикерен дә белдерми калмады. Татар телен саклау максатыннан оештырылучы чараларны үткәрүгә каршылык күрсәтмәсләрме? Владимир Путинга менә шул турыдагы борчуларын язып, хат юллады безнекеләр. Афәрин безгә. Әлеге мәсьәләгә дипломатик яктан якын килдек. Сезгә дә булсын, безгә дә.
Җомга көнне Ирек Миннәхмәтов һәлак булды. Аның белән Ак Барс-Аренада хушлаштылар. Мәңгегә. Минахмәтов республиканың иң талантлы яшь идарәчесеннән санала. Төрле елларда ул Татмедиа агентлыгы, Чингисхан оешмасы, Татспиртпром белән җитәкләде. Казан шәһәре Думасы депутаты булды. Татспиртпром Минахмәтов идарә иткән елларда продукция күләме һәм сыйфаты буенча Россия лидерлары рәтенә менде. Республиканың берничә мең кешесен эшли иткән яңа җитештерү юнәлешләре булдырылды. Ирек Минәхмәтовка 39 яшь иде. Туганнары, якыннары һәм дусларының авыр кайгысын уртаклашабыз.
Казан егетләре еллар узган саен Виагра төркеменә охшый башлады. Исеме бер үк, ә составы туктаусыз алмашынып тора. Казанның Boys Band-ында кабат алмаш. Хәер, барча егетләр дә түгел, ә бары бер солист кына төркемнән китергә карар кылган. Илнат Фархуллин Казан егетләреннән китеп, сольный карьерасын башламакчы. Илнатка алмашка кем киләсен әлегә әйтмиләр. Дөрес, алмашның булу-булмавы да әлегә билгесез калыр. Төркемдәге барча солистларга һәм Илнатка уңышлар тели. Районнардагы мәдәният йортларында юбилейлар һәм концертлар күбрәк булып торсын.
Эстрада өлкәсендә төп яңалык, Салават белән Элвин Грей арасындагы яңа скандал. Салават Юльякшинны җырлар урлауда гаепләде. Радик исә җавап итеп, Инстаграмы аша берәүдән дә җырлар урлаганы булмау турында белдерде. Ә Салават сөйләгән җырларның авторларыннан рөхсәт алуын аңлатты ул. Сүз озак вакыт Салават башкарган Уфтанма җыры турында бара. Ә соңгы арада ул җырны Элвин Грей җырлый башлады. Скандалны тагын да куертып, Юльякшинның Салкын чәй җырын да башкара башлавы янган учакка утын өстәгән кебек булды. Хәзер исә алга таба ни буласын көтәсе генә кала. Гүзәл, менә